Selamat lemai bala peninga semua. Nyadi diatu kitai begulai baru ba ujung minggu. Nyadi aku meri selamat hari minggu ngagai kita semua. Ba sekali tu kita ai begulai enggau aku ba siti cherita ke bukai iya nya iya nya cherita ke diambai ku ari laman web iya ke benama page nya benama Aya Orang Muda. Nyadi bala peninga. Cherita tu betajuk Anda Mara iya ke ti ngempu watak dalam cherita ke ditusi orang tu Gerasi Tekup Tenai. Nyadi cherita tu suba kenu ke ditulis orang tu neh sigi amat udah nyadi utai tu kelia ku sida. Nyadi aku tu semina macha utai ke ditulis orang ke ngempu cherita lalu kitai neruska cherita tu nibuh kitai masa ujang kitai. Pia ke munyi cherita tu. Tujuh taun ti lalu cerita entu enggau pasal ensera orang jeman kelia endang sigi nyadi batang perindang maya baka kami sebuat agi mit kelia. Baka lugang enda baju enda betanchut empa pengagit ninga tusui ari sida niang ini enggau aki bilik sepiak. Nya alai, lebuh ke nyau besai tuai sereta nemu macha enggau nulis baka ke diatu, tudah pangan endang semampai rindu ninga sereta macha cherita enggau ensera baka ke tusui sida ari indi menya. Siti ari bup Iban Pung Kapung ke ditulis Kadir Umat kala dipansa aku lama tu pasal cherita burung nya ke timpang kaki, sepiak. Laban ditegam ikan juek maya baru diberi ba mandi ba ai sungai. Nyadi ba bagi bup kedua nya bisi cherita ke balat enggau ngerinduka ati ti ditulis G. Gunung Naneng ke nyeritaka pasal Antu Gerasi enggau bala anak iya. Bantai ke ensera ke tulis aku ditu bisi nginjau mimit ari ensera nya. Nya bala peninga nya meh leka jaku ke ditulis orang ke nulis cerita tu. Pia ke cerita dalam sera nya. Gerasi tekup tendai bisi tujuh iku anak. Sida enam iku ke tuai nya baka gama entu Gerasi ke bukai. Mina iya ke biak nya sida menyadi nya bisi lain agi gama ari sida ke bukai. Sereta iya da pala iya beleng baka rekung, lalu terus ke punyung pala sampai ke buk iya pan beleng mageng. Ari pala patung terus ke tapak kaki iya beleng ke dua-dua piak. Jari ari buku siku sampai ke ujung tunjuk beleng ke dua piak-piak. Naka penyelai ga uchu aku tu. Iya tu meh ila ke tau nyadi raja semua utai ke enseput dalam dunya tu. Laban bulu beleng iya tuai ari semua utai enseput. Nya alai aku ngaga nama iya Raja Anda Mara Pengibun Dunya Pusat Bumi, ku Aki Gerasi Muga ke bemata Mesai Jalong. gerasi muga pala mesai rintung. Kira umur anda mara setaun dia aki iya gerasi muga parai. Tang pemarai iya enda mati baka kitai, iya tak lesap ninggal ke rumah enda temu penunga. Tinggal sida mapai mindai enggau kaban nyadi sida di rumah sida iya ba puchuk kara bingkuk wan begau jelu jangkit di kara tepan tepan burung entelit. Udah nya menyadi anda mara ke tau bini nguai ngagai orang magang. Tinggal siku iya aja meh agi begulai enggau apai seduai indai iya diau ba menua nya. Anda mara mansang besai sebesai sampai ke bujang. Iya bebini ngambi indu siku penama Gading ke betaring baka lunga. Kebuah iya betaring laban endang baka bansa gerasi betaring. Bedau bangat lama iya udah bini alai apai enggau indai iya pan parai ga. Nya alai anda mara enggau bini aja ke diau nguan menua nya. Nya kelama dia bini gading pan beranak. Tang ada ke anak nadai leka mata. Udah nya taun dudi beranak baru ga bini iya. Sekali tu anak iya nadai berang sepiak. Taun siti nya beranak baru ga Gading. Tang anak iya nombor tiga nya nadai kaki sepiak. Naka penusah nusah meh ati seduai melaki bini. Meda anak seduai tiga iku nya tak menawa mageng. Bisi anek, baka ke nadai anek meh. Nadai nulung ngereja pengawa pia ku seduai. Dini bisi ulih ngereja pengawa ga timpang pendiau magang. Nyadi anda mara genap hari turun ngiga pemakai. nyumpit ngasu manyuk bebubu buba besenga laban sida enda nemu bumai sida beridup makai jelu makai ikan kadang-kadang iya bulih jelu ga chukup ke empa sehari dua kadang-kadang tak nadai bulih sampai beminggu lebuh ke nadai bulih tak ngenat diri lapau gerau meh perut sida menyanih. Suah ga enda mara ngasu nya nyau sampai bemalam ba babas lalu nadai bulih jelu. Dia meh sida iya menyanek ngenat ke pemerinsa ke nadai alai manding ke lebih ari nya. Lemai siti enda mara tusah ati. duduk pena nyamai galai pen nadai ga asai. Iya balat endar berunding ke pemerinsa pengidup bini anak. Nyau kelama dia iya madih ke diri deka nyagam sungai Senayan ke endang ditemu alai padung ikan Jelawai. Endang sungai beberita mayuh ikan enggau lelabi. Maya nyau dini hari, dia enda mara lalu nurun jalai ngelaban petang kira udah tinggi mata panas pagi nya. Iya pen datai ba lubok lepong mai tiruk enggau serampang dikena iya numbuk ikan. Iya pen lalu nutuk ke kiba, nutuk ke kanan, tutuk tiruk, tutuk kulu kili sehari nya. Tang tiruk iya ke. Tang ti iruk iya nya enda nadai kena ikan. Dia iya meda ikan entar ari meda ti iruk iya. Ikan mesai pala, mesai gantang, mesai pisu tang merejuk magang. Tang ti sia pen nadai meh lekat ba ti iruk. Nyau deka padam mata panas lemai nya meda ikan lalu nadai bulih siku. Dia enda mara lalu niki ke tebing, iya lalu duduk ba batu siti ba tebing nya berundingka nama kebuah ikan mayuh nya tak nadai bulih siku. Apin lama udah nya dia iya bisi orang datai ari ulu sungai Senayan nya. Orang nya ngenjing chebuh-chebuh bejalai ngelingi sungai. Dinga ta mansang semak semak lalu datai ba anda mara ke dudok ba batu. Anda mara lalu nanya orang nya, Ari ni penatai nuan tu deh tuai? ku iya nanya orang ke peda nya. Aku tu ari bukit dungan endang deka betemu ngen nuan. Aku deka ngasuh nuan nemuai ngagai Aku ba tuchung bukit Dungan ke tumbuh batang semambu tanam, ngambi terebu enggau baku peketan. Endang baku ungkup nuan sarang pepatat ubat seribu macham pesaka dunya. Aku nyau puas nyaga pesaka nya. Nya alai Aku ngasuh nuan ngambi ubat jedian mali langkang, ko saut apai tuai orang nya, madah ngagai Ana Mara tu tadi. Lebuh anda mara ninga jaku orang tuai nya tak mujur ngasuh iya ngambi ubat pesaka tang endang udah diungkup ke iya. Dia iya lalu nanya orang tuai nya kati alai nuan nemu aku lalu sapa nuan tu deh orang tuai pia ku anda mara nanya inya tadi. Aku tu aki nuan muga nama aku bemata. Mesai jalung, nguga bepala mesai rintung. Tang nuan uchu baru umur setaun. Lebuh aku mati ninggal kita, aku mati pulai ke tujung bukit ugan laban aku enda tau enda ngibun terebu baku kasat sarang ubat seribu guna. Enggau akau kelingkang dunya pematak barang pesaka nya. Enda tau dibun orang bukai semina nuan aja tau bembu ke iya. Pia ko jaku ake nya enggau anang mara. Kara aku nemu jalai deh lalu kini ke tunga menua bukit dungan nyadi ake pia ku tanya anang mara lalu enti aku ninggal ke menua tentu bini anak ku mati enda makai ku iya nampung jaku nya tadi. Bini anek nuan uchu. Enda mati lapa tinggal nuan. Tu batu ai tusu tinggal ke sida lebuh nuan nurun jalai la. Asuh tusu sida ia maya sida lapa. Sida tau kenyang nadai berasai lapa agi. Batu sigi tu bai nuan jalai la. Lebuh nuan berasai lapa tauka ika. Tusu ulih nuan. Iya tau ngasuh nuan kering belama. Pihak ku ake nya madahka Anna Mara. Anna Mara lalu nyambut batu ai tusu ti diberi ake nya. Udah nya nyambut batu ai tusu, dia ake nya lalu nyual nyambur sebilah enggau sarang. Peda jejebung ngenjing birui-birui baung pengelatang sedepa manyai lengan. Peda ke kambu selampur buku buk selambur uban. Peda ke kambu bulu ke nyali papan di ujung serangan sereta enggau pelalung rajut udah dibalut ke rupek danan. Doku nyabur aku tu cuk kena orang bejalai neresa menua orang nya Alai semua orang ke di bansa nuan ila alah laban nuan magang. Laban nya bua chundu nuan tajam penyeredam makai tulang tu tauka pengundur dagang lengang, ku Muga nganu uchu iya enda mara. Lalu disua kaki iya baju ke rakam langit enda masuk besi seligi pinang. Udah tembau nya, dia aki nya lalu madahka diri deka pulai. Aki nya lalu bediri peda telesap lalu nadai temu penunga agi. Udah nya Mara pen lalu mulaika diri ke rumah. Datai di rumah, sida menyanak pen lalu betunu ke rusa ke ulih iya pulai lemai nya. Tembu sida iya makai rusa. Nya baru anda mara nusui rita diri bisi betemu enggau aki iya. Iya lalu madahka jaku aki iya nya ti ngasuh ngambi batu sarang ubat pesaka dunya di punchak Bukit Dungan. Pagi tadi aku deka nurun ngambi baku pesaka ba Bukit Dungan. Kita tinggal tang anang tusah ati laban aki bisi meri aku ai batu tusu. Enti kita lapau, batu ai tusu tu tusu kita ulih kita. Kita tau berasai kenyang. Aku bisi ga siti batu ke bekal aku. Pia ku Anang mara ngajau bini anak. Nya meh tadi nyu tawas pagi hari siti. Dia iya besikap lalu begari. Udah begari lalu ditangkin iya nyabur chudur tajam penyeram makai tulang. Pelawik kia sap pasung melintang. San iya enteran Supit Tapang. Dia iya lalu nurun ari rumah sida nyadi puchuk kara bingkuk peninduk jelu Sinang. Dia iya singkang jampat putus urat randau temegang. Nya meh dia iya lalu nurun ari rumah sida nyadi puchuk kara peninduk jelu Sinang. Dia singkang jampat putus urat randau tenggang. Pejalai pelanda baka peresuk rusak lalang. Lema di pelakang pulai ke ai bukit, bukit di turun, bukit di tiki, sungai di ulu, sungai di ili. Nyau nengah kampung Baung puang ngelambung nengah kampung Rapa puang nadai orang. Bejalai malam betengau ke semulau bulan pegari. Bejalai siang betengau ke suluh matahari. Nyau nuntung tuchung langgung tanah tumbuh batang kara rakah. Menua gerasi mangah belabuh dilah dua kali bumbang. Mayuh menua dipansa anda mara. Nya baru iya nuntung ba tengah laman rumah aki iya, Bukit Dungan. Iya lalu niki ngagai rumah peda iya aki iya endang deh duduk luar, nyandau luai. Bepanggalka selingkung ular belalang. Baka ke jaga belakang aki iya benung nukang kerang iya. Gaga bendar aki iya meda enda mara datai. Uchu iya pan lalu mansang semak merugang nyembah kaki aki iya muga. Gerasi muga pan lalu buka baku taka tekebak meh baku berunai sarang pempatat bungai ubat besai. Dinga te leka-lekai meh batu telu beragat besaut enggau batu telu ketupung. Tekebek meh baku terebu, baku jelapa sarang pepatat ubat seribu guna. Tak dinga lekek-lekek batu telu burung gaga pesaut enggau batu telu burung bejampung. Lalu dibantaika ake iya batu pusat ai. Iya nya ubat mali langkang bantai ke iya batu pengait ke ubat matek barang. Bantai ke iya batu kapil langit Nya ga ubat mali bidang. Bantai kia buluh pengerindau nya dikena bejako ngelaban urang. Mayuh meh bansa ubat bukai ke enda ulih tesa enggau jari magang. Udah nya aki iya lalu macha chara ngena enggau guna semua bansa ubat ke bisi dalam bako. Bako nya pan lalu disuaka ngagai uchu iya mara. Sereta terbeka ali jari iya bakau nya. Gerasi muga pen lalu bebali nyadi chelum baka kain kangan lalu terus mati nyadi asap pulai ke langit kin. Meda baka nya, Anang Mara lalu belatu deka mulai kediri ari Bukit Dungan. Simpan iya batu gemala bulih mesai enti mun batang. Simpan iya batu intan bulih besai buah embawang. Simpan iya batu pusat ai besintak langkang. Batu pusat dunya beligang. Udah nya semua pesaka ake disimpan iya dalam bakau. Nya baru iya mantai ke bakau ngagai panggau ke nyali pasap. Nya meh udah nya baru iya ngangau ke raban bala jelu ke dasuh aka iya sama bai nyadi pengibun rumah. Ngasuh sida sama tama ngagai ke nyali pansap. Bala sida nya nyengkaum asu rangka, remaung kulit, ulau naga enggau tedun bulan. Iya meh nya udah tama magang anda mara lalu duduk mua ari pala sereta lalu ngangau ke guntur kabut ribut enggau ujan ngasuh sida nanggung kaban ke nyali pansap mai iya pulai ngagai menua asal iya dipuchuk kara bingkuk peninduk biguk. Jelu bejangkit. Di puchuk kara depan penepan bayan burung telit. Datai di rumah sida, iya lalu mantaika baku sarang pesaka lalu ngambi ubat penampung tulang. Nya lalu diunsutka iya ba kaki anak ke nadai kaki sepiak, peda lalu bisi kedua-dua piak. Unsut iya ba berang anak ke nadai berang tak lalu nyuru baka. Bereng enggau jari-jari. Unsut iya ga mata anak ke buta, peda lalu bisi mata kedua-dua pihak. Udah tembu berubat, nya baru iya mai sida menyanak pindah ngagai menua tasik besai, menua Raja Pengibai. Sida pan lalu diau di menua nya selama-lama iya. Dalam leka sampi tauka pengap enggau jaku Lemambang, enda mara tu ke kadang disebut enda mara Raja Pengibai. Nya bala peninga nya munyi pengujung cerita iya au. Ngarap ke cerita tu terang diringa kita au. Nyadi kisah cerita tu tadi nya meh iya madah ke siko enda mara tu deh iya orang merinsa kengka ke bisi anak nya anak nyu menawa meh magang lalu betemu enggau akai iya mugau. Au nyadi akai iya mugau nya tadi tu sigi udah lama parai. Kira ka antu iya menya tadi deka nurun ke kereban pesaka penemu ubat sida iya bala telinga nya ngarap ke kita perinding tauka rindu ati au ninga jerita tu aku macha tu baru iya aku macha tu rindu ku ninga utai leka sampi leka nama ubat dia amat da bepeling dilah aku nyebut nya laban aku tu orang ukai orang tuai. Baru umur dua puluh tujuh aku tu bala peningau agi nganu ngarap ke jaku beketu deh enti ulih kitai ke nembiak tau belajar ke jaku tu ngambi bisi kena kitai baka bebiau tu. Nibuh kena kitai bebiau, kena kitai begagai tau jaku tu iya udah dinga aku. Baka kitai tu madahka diri empu bisi tu bisi nya neh baka nemu pantun kini ooh manah tu rindu aku ninga tu. Aku baru iya aku ninga utai munyi tu bala peninga. Anang enti ulih utai munyi tu ah enti baka kita ketuai tau ajau sida ke nembiak nya. Ngambi utai munyi tu enda nyau laban taun majak beganti taun enti sepuluh taun ti ka datai nyu memalik menua kiti iban tu enti baka utai munyi tu nyu nadai au nyu nyadi orang putih nyadi orang jipun kitai nya ti kena nyadi pengawa kiti iban tu enti ulih anang munas ga laban bansa kiti iban tu mesti tan kitai churak iya bekeni ke chara kitai bejakau. Nadai ngawa enda kisah jaku bansa nama. Baka jaku Iban tu, siti-siti bansa sigi enda sebaka ga munyi iya, u baka orang Kapit ti lain agi ga munyi iya. Enti orang Sibu, uhang ku kami Sibu. Pia ka iya. Nyadi enti kitai bejaku tu sigi bisi tiun siti-siti endur menua kitai ke diau. Anang ketawa ka pengan diri kitai laban sigi tu udah munyi tiun orang nya. Sigi munyi iya bejaku tang. Jaku nya mesti jaku Iban, janji hati iya temu kitai. Pia ku iya. Nyadi, utai ke pengawa Iban baka ke miring au utai ke sandau hari nya uhh kita ke nembiak semua. Tau kita duduk ngimbai orang tuai dia belajar au mesti belajar kita. Ngambi utai tu enda ambian. Laban kitai tu majak tuai ila. Kitai enda guna orang enti kitai nemu ke ni ke pengawa baka tu au. Enda begiga-giga kitai. Kitai nemu leka biau, kitai nemu pihing bahapa, kitai nemu keni ke chara munuh utai, numunuh jelu, utai ke besandau ari bepeda ka tau babi nya. Au, nya utai ke pelajar kitai. Anang kitai muai utai nya laban orang tuai ukai bisi belama ila, kitai enda nemu nanya. kitai ka meda duduk kitai ngerimbai orang tuai dia ngambi kitai tu bisi pelajaran tauka pengalaman kitai meda pia ke ti kitai ka belajau kitai nanya orang tuai bekenika aku tutu au anang lalu megai piring kita bisi aku hari nya ninga tumas tukang laga madeh meda orang bedara meda orang miring lalu ka miring laban utai udah disedia magang. Stupat udah sedia, daun huka udah sedia, kitai angka nusun utai ba pinggai enda tau bekenya bala peninga. Enggai munyi ko tumas toko laka maya nya mesti ka sku dulu kitai nadai kitai alu engkechit ari meri satu alu engkechit pum dua enda ulih iya kati ke ABC deh. Pia agi ari ABC kitai belajar tu. Laban pengawa kitai Iban tu iya enda tau main main iya nemu nganu kitai nemu munuh kitai enti utai salah dadu ke kitai pia bala pedinga nyadi kira ke nangka tu dulu aku ngelega ngelega ke jerita anda mara tu ngarap ke kita semua bela tau belelek ba ujung minggu tu selamat ngalih hari semua selamat lemai ari aku captain squad horo.